transfers, grazzi għal Europa Tours. Mela, qabel morna għal break saqsejtek domanda, profs. Dwar il-cruise liners, naturalment kien għawda ta' Ruma li waqfuħ. Mela, tajb infemu li meta indi kun diħel vapur ġa pajis, bil-fors bil-liġijiet internazjonali irridu jiddaħlu il-Maritime Declaration. Issa, jekk ikun hemm xi ħadd marid fuq xi vapur minnhom dawn, hemm obbligu li l-kaptan tal-vapur jinforma. Jinforma lilna, għandna l-Port Medical Officer li hemmhekk imbagħad kif jibbertja l-vapur jitla' fuqu u jara x'inhu dan il-każ. Jekk ikun hemm każ fejn ikun hemm suspett ta' coronavirus jew inkella mard ieħor, hemmhekk jibdew l-investigazzjonijiet. Ħadd ma jitla' fuq il-vapur min-nies li jaħdmu l-Freeport jew inkella li jaħdmu fil-Cruise Liner Terminal qabel ma t-tabib tal-port ikun jagħti l-free practice biex il-vapur proprju jkun jista' jidħol. Jiġifieri jserrħu rashom għax qed iċemplu l-ħaddiema tal-Freeport wieħed wara l-ieħor. Eżatt, jiġifieri hemmhekk inti jekk għandek xi mard, vapur b'dieħel mard infettiv, aħna nkunu tlajna aħna l-ewwel biex ninvestigaw. Ok. Dott. Ċemplet waħda mara, ma rriditx tidħol on air imma qaltli biex insaqsik. Di Maltija li għandha ħbieb Ċiniżi ġew ukoll minn barra u hi issa qed tisgħol u taqta' nifisha u għandha ħajta deni. X'tagħmel? Le, l-fatt li l-ħbieb tagħha ma kellhom xejn m'għandha għalfejn tagħmel xejn, tkellem it-tabib tagħha minħabba din l-infezzjoni li għandha hi stess. Hi tittieħed biss jekk minn min missejt miegħu jew il-ħbieb tiegħek kienu morda huma stess. Allavolja dawk ġejjin miċ-Ċina, ġifieri u di għandha ċ. Assolutament, mhux. Għax is-sintomi jixbħu lil. jixbħu lill-irjieħat u l-influwenza wkoll. Dur għand it-tabib tagħha. Imma m'hemm ebda definizzjoni li dieħ għaddet il-coronavirus. Ok. Allura hemm xi xi mument fejn allura trid tibqa' d-dar għax tinduna b'xi ħaġa? Eħ, jekk inti tkun taf li huma kienu morda, tajjeb, u ġew minn dak il-postijiet u mbagħad iva, iċċempel id-dipartiment u d-dipartiment jieħdu azzjoni minn hemmhekk biex nagħmlu t-testijiet, jekk ikun hemm bżonn. Okej, ħa ndaħħlu telefonata u tidħol. Għidilna. Hello. Hello. Għidilna, sinjorina. Hello, l-iskola għandha studenti li huma Ċiniżi sewwa? Eh. U daw it-tifl spiss tal-iskola qed jiġu bil-maskri ma' ħalqhom u hekk. Jiena jekk nisma' dil-persuna nista' nittieħed? Ok, mela. Tajjeb nispjegaw li inti l-fatt li jekk inti għandek persuni li huma Ċiniżi li qegħdin hawn Malta ma jfissirx li dawn għandhom il-mard. Tajjeb, għaliex sa issa din is-sitwazzjoni għadha contained ġewwa ċ-Ċina u l-ftit każijiet li kien hemm f'pajjiżi oħrajn il-maġġor parti kienu nies li kellhom kuntatt ma' nies morda miċ-Ċina jew inkella kienu marru ċ-Ċina. Ġifieri nagħmluha ċara, mhux għax tkun Ċiniż tkun. Inti qiegħed għandek dawn il-mikrobi. Inti trid ikollok, jista' tkun kwalinkwa nazzjonalità, irid ikollok espożizzjoni għal dan il-mikrobu biex inti tieħdu mbagħad timrad. Ok, ġifieri m'hemmx m'hemmx periklu jistgħu jkunu fi klassi ma' tfal oħra Ċiniżi ma jkollhomx problema, Mark. Doktor Barbar, inti kont qed tgħid, għadek kemm qed tisser ġajt, din tittieħed għax in-nies imissu ħafna ma' xulxin. Jiġifieri n-nies li fil-ħajja tagħhom imissu aktar ma' nies oħrajn għax jiltaqgħu ma' ħafna nies jieħdu ħafna b'idejn xulxin, il-politiċi pereżempju, ibussuhom in-nies u hekk, il-Papa pereżempju, dak għandhom aktar ċans li jlaqqtuha? Żgur, ir-riskju dejjem ikbar u għalhekk dak li jkun irid jaħsel idejh ta' spiss, jew inkella juża xi alkoħol rabb kontinwament, bħalma nagħmlu anke aħna l-isptar, eċċetera Bejn pazjent u ieħor nużaw dejjem l-alkoħol rabbs. F'dal-każ iktar u iktar noqogħdu attenti, inżommu d-distanza ħabba l-qtar u jekk se mmissu wieħed lill-ieħor, tinsiex li jittieħed bit-tiċpis mill-idej għall-idej, meta bniedem ħa b'idejh, allura dan jista' wara jien immiss wiċċi U hemm narġa' nieħu l-mikrobu. Qed insaqsik għax ħareġ dal-filmat tal-Papa fuq l-internet li qed nies qed jipprovaw jbusulu b'idejh u jiġbed idejh lura. Ħa narah u mbagħad għidli jista' jkun li għax kien qed jibża' li jieħu xi ħaġa. X'taħseb, eh, Dott? Ir-raġuni għax għamilha u ma nafx, però li tieħu bidej xurxin hija waħda mir-raġunijiet kif jistgħu jiġu trasmessi daw il-viruses Għaliex, kif semmejt qabel, kif dħalna hawnhekk, aħna ħadna b'idej xulxin. Kieku jien kont ikkontaminat, inti potenzjalment nista' ngħaddilek il-virus. U l-istess kont qed nagħmel lil Peppi. Jiġifieri possibbli. Fil-fatt, il-Professur kont noħdilha b'idejha u qaltli le. Ma riditx. Eżatt. Għaliex nafu li l-idejn huwa, dawk, l-idejn huma tad-deheb. Allura rridu nibżgħu għalihom. Aħna ħa mmissu l-ħin kollu l-uċuħ ta' fejn inkunu qegħdin, qegħdin immissu wiċċna, allura kull ma jkollna f'idejna ħa ngħadduh lilna nfusna u ngħadduh lil ħaddieħor. Allura kemm jista' jkun irridu nevitaw il-kuntatt dirett ma' persuni oħra għaliex mhux biss dal-virus imma bħalissa nafu li qegħdin fil-peak ukoll ta' l-epidemija ta' l-influwenza. Ok. Mela, jista' jkun Profs illi ġibt pakkett minn fuq l-internet, ninkwieta li jista' jkun li. Għandu l-virus fuqu? Aħna bħalma semmejna, inti jekk għandek persuna li għandu s-sintomi, ħa jagħtas u jisol. Jekk għandek dil-mejda, hemmhekk inti tfajt il-mikrobi fuq dil-mejda kollha. Però dawn il-viruses iridu l-bniedem biex ikun jistgħu jibqgħu jgħixu. Allura mill-informazzjoni u r-riċerka li saret s'issa proprju fuq dan il-virus jidher li dan il-virus ma jdumx iktar jgħix barra l-ġisem minn 48 hours. Allura jekk inti immaġina ġej pakkett miċ-Ċina nafu li jdum ġeneralment iktar minn 48 hours, allura hemmhekk m'hemmx riskju. Nafu li jista' jiġi iktar posta iktar mgħaġġla, allura jekk jiġi f'dak il-każ fi żmien inqas minn 24 siegħa, l-idea hija l-aħjar tpoġġiha ġa borża, tħalli hemmhekk u mbagħad inti Tkun tista' tiftaħha wara ftit ġranet u Jiġifieri tkun safe. tissaporti ma tiftħux. Jiġifieri imma x'ħin jgħaddi l-ħin imbagħad tista' ssarrah moħħok. Dal-mikrobu ħa jmut. Dak qatt ma jista' jmut. 48 hours wara ma jibqax ħaj. Bħalma rajna wkoll fil-video, il-virus irid jidħol ġall-ġisem biex hu jkun jista' jibqa' jgħix u jimmultiplika. U jista' jkun fuq l-ikel li nixtru? Le, anqas. Bl-istess mod, din ma tittieħedx minn l-ikel li aħna nkunu qegħdin nieklu. Jiġifieri, għax saqsewilna din nies, jistgħu jibqgħu jmorru jieklu Chinese? Mhuwiex daqshekk healthy però jistgħu jieklu. Le le, għax mhu, ok, mhux daqshekk healthy imma. Bħala nutrient. Bħala nutrient. Eżatt, bħala nutrient. Irid ikun ċellola ħajja. Eżatt. Illi hu biex jgħix. Hekk, u biex ikun ċellola ħajja irid jidħol fil-bniedem. Hekku. Jew annimal. Jew annimal. U Dott, min ħa l-injection tal-influwenza? Dak kavert jew? Le, se jipproteġi ruħu kontra l-influwenza imma mhux kontra n-novel coronavirus. Jiġifieri l-injection tal-influwenza ma tipproteġix kontra l-coronavirus? Tipproteġi kontra l-influwenza. Okej. Okej, ma nafx għandniex telefonat qed jgħiduli. Hello? Hello għidilna. Yes. Hi. Xtaqt niċċekkja jiena regarding jiena persuna li nuża l-public transport, il-buses b'mod regolari. Xtaqt niċċekkja kemm aħna safe aħna li qed nużaw il-buses. Waħda mir-raġunijiet hija li ċertu ħinijiet tal-ġurnata il-buses ikunu full capacity, ġieli anke kważi sal-bieba ta' barra. Il-bibien kollha magħluqin, tipprova ġieli tiftaħ it-twieqi tal-buses ikunu magħluqin litteralment bi ċavetta li ma tistax tiftaħhom. To top it up, ħafna buses li ġieli jien għaddej das-suġġeriment ħafna drabi li l-public transport, ikunu mixgħulin heating eċċessiv li litteralment ma tissoportihx. Ma taħsbux li din hija iktar id-doża biex ċertu viruses u anke influwenza normali iktar tinxtered meta aħna nagħmlu daqshekk enfasi biex in-nies jużaw il-public transport? u nistgħu forsi nsolvuha b'xi mod għallinqas f'dal-perjodu li d-drivers kollha ikunu jafu, ikunu aware li għandhom iħallu ventilation fil-buses like dawk in-nies kollha u ventilation ta' xejn. Plus hekk, l-air conditioning, qed isir tindif normali tal-filters tal-air conditioning meta hemm dawk in-nizzijiet kollha qed jieħdu mill-istess bus? Ok, nirringrazzjawk. Eħe, mela, hemm ħafna punti x'nirrispondu, ma nagħmilhom malajr. L-ewwel ħaġa li f'Fular mhuwiex tajjeb, tajjeb tkun fejn tkun, mhux bilfors fuq il-karozza tal-linja. It-tindif tal-pumi u l-affarijiet. Għax f'Fular ma nistax inżomm il-bogħod. Għax ma nistax inżomm id-distanza li kejjilna qabel, tajjeb. Il-ventilazzjoni hija tajba, però rridu niftakru li dan se jittieħed bi qtar. Allura dan mhux se jidħol fis-sistema tal-air conditioner u jarġa' jinxtered, Però tajjeb li jkollok ventilazzjoni. Studji għadhom qed isiru jekk dal-virus jimmultiplikax iktar fis-sħana jew fil-kesħa, jiġifieri ma nistgħux ngħidulhom liema temperatura għandhom iżommu l-karozza tal-linja. Okej. Jekk għandi pets, jekk għandi pets ninkwiet, adott? Jiġifieri jekk għandi l-kelb jew l-qattus. Jien għandi pets. Sewwa, jien m'għandix. Jista' jlaqqatha hu? Eħe, ara, coronaviruses ikollhom il-pets, bħalma jkollhom il-bniedem ukoll. In-novel coronavirus isfittixna ħafna. Ħafna mill-istudji jgħidulek li s'issa le, ma jafux illi qed jinxtered mal-qattus jew il-kelb, tajjeb, avolja hemm studju wieħed miċ-Ċina fejn qed jgħid li dawk potenzjalment jistgħu joħduhom. Il-maskra, għax hawn ħafna nies qed imorru jixtru l-maskri. Eh, din il-maskra komuni, sa naraw anka xi maskri oħra, ma l-maskra komuni. Ekku, mela. Eh, dan huwa sens komun. Il-maskra komuni jekk ikollha isu dak il-isu xemma jew isu plastik, it-taqtira se tilqa' minnha, tajjeb, però l-virus xorta kapaċi jgħaddi minn ġo fiha, ġifieri se tkun filter tal-qatra. Però l-virus potenzjalment inti tista' minn nifsijiet jibqa' jgħaddej 'il ġewwa. Jiġifieri qed nifhmek iktar qisek qed tipproteġi lill-oħrajn bil-maskra milli lilek? Ukoll, ukoll. Hekk qed tgħid? Żgur għax il-qatra se tibqa' mwaħħla hemm u l-virus jista' jgħaddi minn ġo fiha u jidħol fl-imnifsej fiċ-ċelloli tagħna. Jiġifieri inutli tilbisha mbagħad ma taħsilx idejk? Ma settik daqshekk le, il-ħasil tal-idej huwa l-iktar ħaġa li se tilqa'. Però mbagħad irridu naraw ix-xenarjo wkoll fejn inti għandek fl-isptar fejn hemmhekk aħna nagħtu l-maskli biex aħna nkunu nistgħu nipproteġu l-health care workers tagħna li huma maskli apposta fejn huma qegħdin jikkuraw il-pazjenti u allura hemmhekk qed nipproteġuhom minn dan il-virus u dawk il-maskli, il-visors, l-aprons u l-ingwanti li nagħtu aħna huma dawk skont ma huma rakkomandati mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa u proprju biex jipproteġu kontra dan il-virus li nafu kif jiġi trasmess. Ok, mela, għandna xi telefonati, ejja malajr ħa nieħdu telefona. It-telefon mhux jieqaf jekk issibuha engaged, ibqgħu għaddejjin, għidilna. Hello? Hello? Għidilna. Hello, sir, għandi biljetti maqtugħin għall-festival ġewwa l-Belgium fejn l-attendenza tkun iktar minn 200,000. Ovvjament jiġu mid-dinja kollha hemmhekk għal ħda l-festival, x'prekawzjonijiet nistgħu nieħu f'dal-każ għax ovvjament ħa jkun hemm ir-rasa, ħa jkun hemm inqas minn pied, ħasbu bħala sitt piedi. Ekku. Ir-riskju dejjem se jkun hemm Però nispera li hemm nies li qed iżommha sistema ta' saħħa pubblika bħal ma qed iżommilna x'armejn, għaliex jekk hemm hekk, allura f'dak il-pajjiż diġà qed jiskrinjaw lil dawn in-nies, allura r-riskju se jkun inqas. Imma r-riskju mhuwiex xejn. Jiġifieri mhux qed tgħidlu tmurx? Le, assolutament m'iniex ngħidlu, però r-riskju huwa inqas milli kieku jien qiegħed iżolat b'iktar distanza minn ħaddieħor. Fil-fullar dejjem se jkun hemm daqsxejn riskju. F'dawk il-ħmistax li ċellola li l-virus jidħol fiċ-ċellola tal-bniedem, tista' ma tindunax, hux hekk? U żgur fil-bidu lanqas li Jiġifieri jista' jkun ġejjin in-nies qed niċċekkjawhom fl-incubation period jiġifieri, tindunaw? Mela, inti fl-incubation period hija minn meta ltqajt mal-virus sakemm jibdew ħerġin is-sintomi li dan jista' jkun bejn ġurnata u jumejn sa erbatax-il ġurnata any time f'dal-perjodu jistgħu joħorġu. F'dak iż-żmien inti ma tkunx taf li persuna ma għandu qed iġorr il-mikrobju għax ma jitlaħqx. Jiġifieri dawk li jiġu l-airport jibqgħu deħlin. Eżatti. Però aħna jekk aħna għandna nies li ġejjin minn postijiet fejn hemm riskju qegħdin nibqgħu nifollowyahom ħalli jaraw jekk għandhomx dawn is-sintomi u bħal ħafna pajjiżi wkoll qed nitolbuhom li huma jagħmlu self quarantine jiġifieri joqogħdu d-dar u ma joħorġux għaliex aħna ħassejna li bħalissa mhumiex riskju imma jistgħu jiżviluppaw riskju b'hekk inti żżommhom kemm jista' jkun contained. Tajjeb ngħidu wkoll li fil-Belġju bħalissa, kif qed nitkellmu bħalissa, m'hemmx każijiet fejn hemm dak li ngħidu l-sustained transmission, jiġifieri qed tinfirex minn persuna għall-oħra bħalma hemm fiċ-Ċina. Jiġifieri bħalissa, anke jekk inti qiegħed iktar f'folla minn ħaddieħor, hemm riskji ta' tip ta' infezzjonijiet oħra, però b'dan ma nafux li hemm. Hekk hu naturalment dan billi jkun hemm iċ-Ċiniżi miegħu qed jaraw il-film ma tfissirx li għax Ċiniż. Jekk m'għandhomx il-virus li qed fi stadju fejn jiġi trasmess lil ħaddieħor mhux se jgħaddi. Ok. Għandna ħafna iżjed domandi. Hija qasira malajr telefonata malajr imma għidilna. Hello. Hello. Għidilna. Insellmilkom. Għidilna malajr għax. Inkun naf jekk jogħġbok. Jekk xi ħadd ikun infettat bil-coronavirus u dan jiġi kkurat u jfieq. Jista' jerġa' joħodha? One. U two, jekk xi ħadd jista' jkun immjun għaliha u jtiha lil ħaddieħor? Ikun carrier. Mela, eżatt, mela, għidilna. Fuq tal-kerja, l-ewwel biċċa ma stajtx nifhimha preċiż x'kienet. Tal-kerja. Jerġa' x'jaqdu. Mela, l-ewwel ħaġa iva, meta inti bħal viruses l-oħrajn, inti se tifforma dawk l-ngħidulhom antibodies, is-suldati fid-demm, biex huma meta tarġa' tiltaqa' mal-virus darb'oħra, almenu sa ċertu perjodu, se tkun protett u ma jarġax jaqbdek. Ma darba taqbdek, jiġifieri l-biċċa. Imma biż-żmien imbagħad wara, għax dan virus ġdid għad irridu nistudjaw, Fil-laboratorju nagħmlu siroloġi, jiġifieri tista' tara l-ammont ta' dawn is-suldati li jkun hemm. Imma rridu naraw issa meta xi ħadd ikun infettat kemm se jdumu hemm das-suldati tad-demm. Se jdumu xhur, se jdumu snin għal ħajtek kollha? Dik hija xi ħaġa li għad irridu naraw. Okej, l-ewwel biċċa tad-domanda. Eżatt. Huwa importanti ħafna li bbażat fuq dan huwa r-riċerka kollha li għaddejja biex jippruvaw jibnu tilqima. Għaliex aħna meta tkellimna fuq l-influwenza għandna l-vantaġġ li għandna t-tilqima allura nistgħu nikkontrollaw. F'din, peress li għadha ġdida, għadna ma żviluppajniex it-tilqima. Infatti, mikrobu li kien simili tiegħu, il-kuġin tiegħu, tas-SARS għadna proprju ma sibniex it-tilqima proprju għalija. Allura, hemmhekk għandna inqas x'niġġieldu kontra din il-mardem. U se ddum, eh, biex insibu l-vaccine, hu mid-dehra. Ħa nieqfu għal waqfa qasira, għandna ħafna telefonati, nies ukoll hawnhekk mis-sala jridu jitkellmu u ħafna mistoqsijiet li għandna aħna hawnhekk ukoll.